Paraguái che retã, ohai David Galeano Olivera. Paraguái che retã, che chereñói nde pype ha nde nereñói che pype. Nde niko che retã, che yvy, che rekoha, che róga, che vy'aha. Nde pype añeñandu, akakuaa ha aiko py'arory, py'aguapy ha mborayhu pópe. Che ñe'ãme romohenda, upépe roñandu che ruguýre resyry, remoingove che reko. Opárupi asapukái che aguaraha nde rehe, nde ha'égui che retã, ñande ru remimoĩ arapy rechapyrã. Ha Paraguái che retã. Che chereñói nde pype ha nde nereñói che pype. Yvy pytã, Guarani retã, Amérika rapo, Tupã mba'erã kate'ỹha, ndéngo ha'ehína kuarahy rupa, ha'e overa omimbi ha ojajeihápe, ipytu'akúpe, ombo'ajupáva mayma temitỹ ha kogamimi. Paraguái, che retã, nde yvy niko ipiro'y hesãi hetia'e. Nde nerenyhẽ kuimba'e ha kuña reko katuetégui nde rayhu añetéva, ha kane'õ'ỹre nde rehe haitépe hekove ome'ẽva ikatu hag̃uáicha Ko'ẽ ko'ẽve renembotuichave, umíva ko hína oikuaa porã ne rembiasakue tuicha mba'eha ipype orekógui, mba'e porãita ha ijetu'úva tembiasa asy heta ne memby omano haguépe. Umíva pytépe mokõi ñorairõ nera'ã haguépe ndejuka hag̃uáicha. Heta nde ruguy upérõ syry ojaho ipáva ha omopytãva ko ñande yvy, ha jepémo upéicha nde neremanói, nembareteve uvei epytávo, nde kusuguemígui reikove jey, ha Paraguái, che retã, yvy pytã Guarani retã, Amérika rapo Tupã mba'e rakate'ỹha, nde pype, Ára ahecha nde pype che karai ha peteĩ ára ñande ru che renói vove nde pype ta che árapa hag̃uahẽ. Ha Paraguái che retã nde réra ha'évo vy'apavẽ che añuva ha heta ne ra'anga che apytu'ũ rupi ohasa opavavénte iporã opavavénte ahayhu ndorekói hupytyha. Nde poyvi marangatu mbohapýi sa'ýpe he'i pytã tekojoja, morotĩ py'aguapy, hovy tekosãsõ, amo yvate yvatevehápe yvytu ndive oeve ha arapýpe ojajái. Nde yvága rovy asy nde kuarahýita jumeme, ne ñasãindy kangy asy nde jasymi ipajéva Mamópa oime umíva joguaharã, mymba mimi opaichagua ha guyra ijayguetéva omoingove ha ombovy'áva ne ñu ha ka'aguy, yvyra puku puku ha yvoteta hechapyrã ñande rape omohembe'y ha ñane retãmi ombojegua, nde yvu, ykua ha ysyry, Piro'ýpe yruhéi ombogue, ne rembi'u opaichagua, so'o apu'a, saporo, jopara ha kyrype, mbeju ha chipami akóinte ombohovái, ñembyahýi ha vare'a, ne mba'ejegua hetaitéva ojoasapáva porãme, typói ha ñanduti, ao po'i ha poyvi, okaraygua rembiapo Maymáva resajoha, nde purahéi jojaha'ỹ, nde jerokýi jaguaráva, nde terere ro'ysã, henyhẽva ñana rykuégui, arahaku pire vai ha kane'õ ombohasáva. Avei oime upérupi jepokuaa porãite, ñembosarái horyetéva, káso ñemombe'u, pombéro póra, jasy jatereguigua ha ñe'ẽnga arandu nde rekoite ohechaukáva ndorekói hupytyha, ipahápe g̃uarã heja upe nde rekovesã nde ypy ha nde apy, hese'ỹ nde nde reikói, upéva niko ha'e ñane ñe'ẽ guarani. Ayvu porãite asy ñande Ru Pytuañetéva ojapóva ndehegui tetã ijogua ha'ỹva, ha Paraguái che retã nde pype ára ahecha nde pype che karai ha peteĩ ára ñande Ru che renói vove nde pype ta che árapa haguãhe.